Rhun ap Iorwerth. Diolch, um, Dirprwy Lywydd, a gaina ddiolch am y datganiad a pnawn yma. Diolch hefyd am y sesiynau briffio sydd wedi cael ei ddarparu uh, i ni fel gwrs bleidiau uh, ddydd Sul uh, a heddiw yma. Um, yn gynharach heddiw, dwi'n edrych ymlaen at weld y math yna o ddeialog uh, yn parhau, achos dwi'n meddwl i fod yn bwysig uh, iawn bod yr, yr hyder yna uh, yn, y, yn y cyhoedd, bod y camau uh, mae yr Llywodraeth yn eu cymryd, y rhai cyfrifol i'w cymryd, a ma sut ma hynny'n cael ei gyfathrebu efo ni ag i'r cyhoedd yn bwysig iawn wrth reswm. Mi allwn ni ofyn cannoedd o gwestiynau i chi p'nawn 'ma, nai, nai ddim, dwi'n gwybod gawn ni ddigon o gyfleon i ofyn y cwestiynau hynny, ond mae ambell i beth yn 'y nharo fi, a na i ddefnyddio'r cyfle yma i ofyn y rheini. Yn gyntaf, cwestiwn gafodd ei ofyn yn gynharach gan, gan Adam Price yn fan hyn, a mae yna gyffwrdd wedi bod arno fo eto, sef yr wybodaeth sy'n cael ei rannu gan Iechyd y Cyhoedd y Cymru a pha mor aml mae'r wybodaeth hwnnw'n cael ei rannu. mi ddwedodd y Prif Weinidog neu mi awgrymodd y Prif Weinidog bod data yn cael ei rannu yn ddyddiol. Da chitha wedi awgrymu hynny bod y gwybodaeth yn cael ei rannu am dri y gloch bob pnawn. Yn ôl dwi'n ddeall ac yn ôl gwefan uh, Iechyd uh, Cyhoeddus Cymru, um, er bod yna wybodaeth yn cael ei rannu yn ddyddiol, dydy'r data ynglŷn â faint o brofion sydd wedi cael eu cymryd, p'runau'n brofion negyddol neu bositif, ddim yn cael eu rhannu ond yn wythnosol. Tybed allech chi gadarnhau be ydy'r sefyllfa a gofyn a wnaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru sicrhau bod y data yn ogystal â'r naratif dyddiol fel petai yn cael ei ddiweddaru o ddydd i ddydd yn hytrach na wythnos wrth wythnos? Um, o ran uh, un un un, uh, dwi'n anfalch iawn bod hwnnw rwan yn rhif sy'n gallu cael ei gyrraedd uh, ym lle bynnag mae pobl uh, yng Nghymru a allwn ni gael syniad o'r adnoddau ychwanegol sydd wedi cael eu paratoi er mwyn galluogi hynny i ddigwydd rwan. A fel cwestiwn ymylol y bosib, ydy hyn yn ddechrau ar ddarparu un i'n un ym mhob rhan o Gymru, rhywbeth dwi'n gobeithio fydda yn digwydd. A ninna ar ddiwrnod y gyllideb, mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi chydig o sylwadau ehangach ynglŷn â'r adnoddau ychwanegol yr ydych chi wedi eu sicrhau neu yr ydych chi'n ceisio'u sicrhau gan y Gweinidog Cyllid er mwyn sicrhau ein bod ni yn y sefyllfa gryfa posib fel gwlad i ymateb i Covid 19. Um, ga i ofyn hefyd, um, mae yna gynlluniau cychwynnol yn cael eu datblygu yn ôl dwi'n ddeall i o bosib agor y drws i uh, feddygon uh, sydd wedi gadael y proffesiwn neu sydd uh, wedi ymddeol i ddod yn ôl pe bai yna bwysau ar weithlu uh, gwasanaeth uh, iechyd. Pa gyngor sydd na i'r gweithwyr iechyd hynny sydd yn barod Yn y sefyllfa anodd y mae i'n wneud y gwaith ychwanegol i gefnogi yr cyhoedd o fewn ein gwasanaeth iechyd ni, pa gyngor sydd 'na iddyn nhw ar sut y gallan nhw gofrestru ymlaen llaw, os liciwch chi, cyn i'r manylion gael eu cwblhau, fel ein bod ni'n gallu cryfhau y gweithlu iechyd pe bai angen hynny? Cwpl o bwyntiau ar fater o egwyddor. Mi wnaethoch chi, yn gywir iawn, gondemnio'r rhagfarn a'r sylwadau hiliol sydd wedi cael eu clywed mewn cysylltiad â ymlediad yr yr haint yma. Allwn i ofyn i chi wneud sylw ehangach ynglŷn â'r angen i drin pobl sydd mewn self-isolation, os liciwch chi, um, efo urddas a pharch, achos mae'n bwysig iawn bod pobl yn gwybod pa fath o, o lefel o driniaeth y dylen nhw allu disgwyl ei gael gan y wladwriaeth, gan, gan gymuned a nhwtha yn teimlo, wrth gwrs, mewn sefyllfa fregus iawn o fod wedi cael ei rhoi uh, mewn uh, self-isolation. Mae wedi dod uh, i'r amlwg hefyd bod uh, Mako Vunipola bellach ddim yn mynd i fod yn gallu chwarae uh, yn y gêm uh, chwe gwlad rhwng Cymru a Lloegr y penwthnos yma oherwydd i fod o wedi mynd i mewn i, uh, i, i self-isolation. Uh, um, tybed beth ydych chi'n... Well, yn gyntaf, Pa fath o drafodaethau sydd yn digwydd efo cyrff fel Undeb Rygbi Cymru a chlybiau pêl-droed ac ati o gwmpas digwyddiadau mawr fel hyn sy'n dod â pobl at ei gilydd, ond yn fwy pwysig o bosib, be mae'r ffaith bod Marco Vunipola wedi mynd i self-isolation ac yntau ddim yn dangos um, arwyddion o'r haint, ond wedi bod mewn sefyllfa lle gall fod yna beryg. Dwi'n deall ei fod o wedi hedfan drwy, drwy Hong Kong. Be mae hynny'n ei ddeud wrthon ni am yr angen i bobl fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd y gallan nhw fod wedi uh, cael eu heintio, ac i gymryd camau um, synhwyrol i'w diogelu uh, eu hunain ac eraill o'u cwmpas nhw, tra'n balansio hynny, wrth gwrs, efo'r angen, fel dach chi'n deud, i bobl beidio mynd i i ryw fath o o gonsern yy mawr yy yn yn gyffredinol. Yym ag yn ola, yym eto'n cyfeirio at sylwada y godwyd gan Adam Price yn gynharach heddiw 'ma o ran y cyfrifoldeb ar gyflogwyr. Yym dwi wedi codi hyn efo chi yy o'r o'r blaen yy fel Llywodraeth yy yn gofyn i chi Rhoi cyfarwyddyd clir o'ch disgwyliadau chi gan gyflogwyr cyfrifol yng Nghymru. Dydy deddfwriaeth cyflogaeth ddim wedi cael ei ddatganoli, ond dwi'n meddwl bod yna gyfeiriad y gallai cael, neu ddisgwyliad y gallai gael ei osod gan gan Lywodraeth Cymru o ran ymddygiad cyflogwyr. Mi alla cyflogwyr anghyfrifol gweithleoedd lle mae disgwyl i bobl droi fyny i'r gwaith beth bynnag i cyflwr iechyd nhw fod yn peryglu iechyd pobl eraill. Felly, a fyddwch chi yn gwneud datganiadau rŵan neu dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf ynglŷn â'ch disgwyliadau chi ynglŷn â'r angen i gyflogwyr, fel pawb arall o fewn o fewn y cymuned, gymryd y camau synhwyrol hynny sydd ei angen er mwyn sicrhau bod diogelwch y cyhoedd yn cael ei warchod?